جی ہاں سنگت ویور ڈے دے پہ وینا پکھا چلدا پہ ماشاء اللہ کیا بات ہے ماہ رمضان دا نیک مہینہ ہے برات والے سلیم کو لگی کھڑی گرمی دے اساں چلا گئے دے پکھا السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سو سڑے یار دوست احباب تندرست ہو سن فٹ فاٹ ہو سن آج دا ماشاء اللہ خوابصورت جیاں پیارا جیاں ماہ رمضان دا مبارک دن تہاکوں ماشاء اللہ جمعہ دا کل ہے اج ہفتے دا ڈے ہے تہاکوں ماشاء اللہ ہفتہ مبارک تھی گیا ماہ رمضان دا تے جیڑے اوویں تاں امید کریں دے پیا اسو پکھا تہاکوں پہلے اساں ڈیکھا ہے سٹارٹنگ دے وچ پکھا چلدا پیا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ڈیندا پیا تے بڑا سکون آندا پیا کیونکہ ماہ رمضان سوہنا گزردا پیا اللہ پاک دا کرم ہے تے امید کرے اسو تہاکوں سارے کوں سارے ماہ رمضان دا پاک ویلیج لائیو دے طرفوں ماہ رمضان مبارک تھی گیا خوبصورت جیہا ولاگ تے اپݨا پیارا جیہا کلچر گھر کھڑیں سنگت گھرو ریڈی شیڈی تھی کے چلدے پیاں اپݨے کیبن دے اچ کھوکھا سلیم کھوکھے آلا اتھے چل کے تہاکوں ݙکھیسوں ماحول خوبصورت جیہا پیارا جیہا کلچر تے اپݨی پیاری جیہی ولیج لائف دے نظارے جڑے رہسو نال نال جتنے وی یار دوست احباب سنگت ساݙے سرائیکی ولاگ دے آ ڳئن انہاں کوں دل دیاں گہرائیاں نال خوش آمدید انہاں ساریاں کوں السلام علیکم تھی ڳیا پیار بھرا تے ساݙا یوٹیوب چینل پاک ولیج لائف سلیم کھوکھے آلا ایکوں کریسو لائک سس۔ سبسکرائب فالو اور شیئر محبت کر چھوڑے سو فیس بک پیج تے ساری ویڈیو پہنچ دی پئی تو اتھاں بھی تھوڑی باتی محبت دکھا چھوڑی کرو اپنے بھرا کو سپیشل پرسن کو انہاں نال ہی تھوڑا باتا ہاتھ مڈا چھوڑا کرو ریکویسٹ ہوندی ہے تواڈے کو تے سارا واچنگ ٹائم پرابلم چلدا پیا محبتاں کرے سو سارے نال نال خوبصورت جے ولاگ دے اتے ویڈیو سکپ نہ کیتی کرو ویڈیو تھوڑی چیک چھوڑی کرو محبتاں ونڈا چھوڑیاں کرو سارے نال ولاگ دے باقی پکھا ماشاءاللہ ساکو ٹھڈی ٹھڈی ہوا ڈیندا پے

اے وائس وی کھا گئی ہے ساکوں ساریاں کوں باقی راسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو فیس بک پیج کوں وی فالو کریسو مافتاں ڈیسو راسو نال نال چلدے ہیں باہر چل کے اتھوں وی اتھوں کوں وزٹ کرویسو خوبصورت جیاں اپنا کلچر سرائیکی دا۔ ویور باہر آ گیا سے ماشاءاللہ صبح صبح دا ٹائم ہے اے والے ڈو درخت اساں لائے ہن سپیشل سوانجنے دے اے اتھاں کن سورج نکلدا ہے نا فاسٹ ٹائم صبح صبح تے سیدھا تھوڑے برا دے کھوکھے تے پوندے تے تلے جوان ماشاءاللہ کسان برا ساڈا لگا پہ پانی لئی ودیں اے سامنے تھا پانی لگا پہ بگیچیاں دے وچ بگلے ودن تے بدکاں تے اوتھے او ماشاءاللہ گھا وڈھیندا بیٹھے ہفتے دا ڈے ہیں ماشاءاللہ رکشے آئے ہوئے ہیں فل پروٹوکول تے ہے ماحول تے گرمی دی شدت ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے گرمی سنگت لگدا ہے کہ واپسی بیک آ گئی ہے گرمی ویلکم بیک گرمی آہا تے باقی جوان او ماشاءاللہ لگا پہ اپنے گھا پٹھے دے او سامنے چیک کرو کیا بات بیوٹیفل ویدر ہیں ایک آدھن بیوٹیفل ویدر کمال دا ویدر ہے سائیں کمال دا کلچر ہے ایڈو سارا ماشاءاللہ چوک ہے کیا بات ہے سنگتا ماحول سجے پہ رونکا لائی پہ سریکی ویلوک سجائی پہ تے نال تساں رہ کرو

تو ہے امیر حرم تو کجا من کجا۔
ویلکم بیک سنگت بھرا تہاڈا ماشاءاللہ خوبصورت جے ولاگ دی طرف واپس آ گئے چلدے آں تاکوں نظارہ چیک کروینے آں خوبصورت جیہاں آپنڑاں ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے جڑے رہسو ویڈیو سکپ نہ کریسو تاکوں چس چوا لیسو خوبصورت جے ولاگ دے نال نال چل کے تاکوں اتو آلا ماحول ڈیکھینے آں اوکے سنگت رہسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو۔

یعنی کہ درست ہے نسا لیٹ تھی گئے چلو کوئی گال نہیں راسو نال نال سکپ نہ کرے سو خوبصورت جا کلچر تے اپنا ماحول پیارا جیا ماشاءاللہ سنگت اسا انتظار کیتی ہے کافی انتظار کیتی ہے یعنی کہ انتظار سبحان اللہ بڑا سونا ٹائم ہے چھی واج کے دے وی باوی منٹ تھی دے پین غالباً میرے ویڈیو دے حساب نال ہاں چھی وج کے باوی منٹ تھیندے پن اکی منٹ باوی منٹ تھیندے پن اذان ماشاءاللہ آندی پئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ روزے دی افطاری تھیندی پئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اذان سندے پے وے توجہ کرو موٹر سائیکل آگے کھڑو موٹر سائیکل لانگ منجے باقی ماشاءاللہ موسم ٹھنڈا تھی گئے ویدر ٹھنڈا ٹھنڈا تھی گئے بڑا پیارا اور خوبصورت تھی گئے ہن چیک کرو ہر سائیڈ تے اذاناں تھیندیاں پین ماشاءاللہ اے افطاری دا ٹائم ہے سبحان اللہ جنہاں ماشاءاللہ روزہ رکھا ہے انہاں کو پتہ ہو سی کہ افطاری کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ پاک دے کرم نال مالک دے رحمتہ نال جنہاں جنہاں روزے رکھے ہیں جنہاں جنہاں نہیں رکھے ہیں اللہ پاک انہاں کو بھی رکھن دی توفیق دے وے جنہاں رکھے ہیں اللہ پاک انہاں کو بھئی مزید توفیق دے وے سارے روزے رکھے ہیں ماشاءاللہ تے اج ماشاءاللہ ستواں روزہ اج سبحان اللہ اج ستواں روزہ کمپلیٹ تھی گئے خیر مبارک ہون تکو سارے کو جنہ جنہ ماشاءاللہ روزے رکھے ہیں جنہ جنہ نند رکھے لیکن اساں روزے رکھیں دے کہنی سے کوڑ نہیں مریں دے برا توڑا محضور ہے سپیشل پرسن ہے بسم اللہ الرحمن سنگت روزے رکھیں دے گیانی سے لیکن روزے علیہ نال افطاری کریں ہیں اللہ پاک انہاں دا صدقہ ساکو دے وے جنہاں روزے رکھے ہیں ماشاءاللہ تے جنہاں رکھ کے اس ٹائم افطاری کریں دے پین اللہ پاک انہاں دی دعا دے صدقہ ساکو بھی بخشش ساری رحمتاں اور تھوڑے نیک مہینے صدقے ساڑھتے رحمتاں ہوں میں

تے باقی ماشاء اللہ اساں ویٹ کیتا ہے افطاری دا افطاری دا ٹائم تھی گیا اذاناں تھینیاں پئیاں ساکوں ڈیسو اجازت تاں ول ملسے خوبصورت جے ولاگ نال بال سنگت ایندے نال میں ٹیک اینگ گل لا کے کھڑا کیونکہ میں اپنے سارے تے نہیں کھڑ سکدا کیونکہ میں تھوڑا بھرا معذور ہے نا سپیشل پرسن ہے اپنے سارے تے کیا نہیں کھڑدا ایندا سارا گن کے کھڑا تھیا ڈیسو اجازت تاں ول ملسے ایک پیارے جے ولاگ نال ماہ رمضان دے صدقے سارا چینل مونوٹائز تھیا ونجے ساریاں کامیابیاں تھیاں ونجے ساریاں ماشاءاللہ ہر مشکلاں ہر پریشانیاں دور کیتیاں ونجن سارے سب یار دوست احباب ساڑے پیارے ویوراں دیاں اور جلد جلد دی ساڑے ویڈیو واچ کیتی کرو محبتاں ڈتیاں کرو پیاریاں جیاں اذان دے صدقے ڈو وقتاں دا ٹائم ہے ساکوں کامیاب تھیا ونجے کامیابی ملی ونجے اور ڈے سو اجازتاں وال میوزک پیارے جے ولاگ نال وال خوبصورت جے نال ماہ رمضان اللہ حافظ زندگی بخیر وال میوزک لیکن رمضان شریف ہے پیا ولاگ دا اینڈ کریندے پیا اللہ حافظ۔